Pi jo ma winyo leb Luo nyo pi jo ma winyo leb Acholi, amito awac ka maleng atir ni dano pwonye i level mapat pat, dano pwonye i kit mapat pat, jo mukene niang in the hard way.

Ka ikelo en wic me luringo me kin gang eni kikome-ni, ci obiniang. Pien ka pe, ibitemme pwonyone kwe, ibitemme me warning kwe, ibitemme ni omyero oniang, ibitemme kwe, pe obiniang. So, an angeyo channel me pwony ma mega. So, ka aniang ni ngat moni niang in the hard way, I take him or her there. So I will make that person understand in the hard way. Ka aniang ni eni mito niang en wic luriu ni, ci akelo en me luriu me kin gang ki kome. Yes. En ka aniang ni eni ka kiloko kede aloka calo dano ma niang en dano ma kwi ma iloko kede ko i yo me niang niang oko maber loyo weng ci you use that method pe dano weng niang in the same way no en oweko lapwony pe twero bedo lapwony moni maber bot dano weng cawa mukene lutino mukene pe niang pwonye unless nongo oloko strategy nyo citayil me pwony ma mege so amito wuniang an maber wun macalo acodi nyo ki jo mukene ma pe niang an. Ann I am a person who practice diplomacy a lot in a highest level ento ka aniang ni ngat moni dong through diplomacy pe twero niang nyo in a diplomatic way pe twero niang so mito nongo omyero akel wic oriyo nyo ayeto ki ayeta ki leb Acholi kikome mucwiny leb Acholi kikome ma tye organic en leb Acholi me kin gang kikome cani ci obiniang. Pien tye acholi mukene ka iyeto ka ayeta maber, yet tuco ite tungcel ci kato wa kuca. Ni jo mukene niang maber ka iyetogi ayeta, jo mukene niang maber ka igoyogi agoya, jo mukene niang maber ka itwenyogi atwenya nyo curu diplomacy nyo itero ki hard way. Jo mukene mito en tek kom riyo eni. Ti nene, so dano niang i yo mapat pat. So pi man amito awacciwu ni yet obedo pwony. Dano pe omyero nen yet calo gin mo ma dok tye so strange nyo tye so violence. No, yet ca mukene pwonyo dano maber adada.

Niang man maber, Co akanyo ming pa jo mukene koi pe larre. In pe twero bedo ni ca weng ka idonyo i Facebook nyo kono ngo in omyero ibed ka yeto an nyo ka lok ki nying an General Daniel Soka. No an pe abiye. Pien tye lakit lamego moni eni ma gak mere ka mato Jai nyo taa latek gak i doge ca weng, gak amaro kongo constant and mato kongo over one create, one crate of beer ento nongo tye ka lok kongo constant ka pud tye mato taa tye ywayo latek nongo dano myero obed ka watching en gine eno ni tye luming moni bene woro en luming moni bene following en dako ni kilwongo nyinge ni Beatrice Stone. Lamer mo agur mo maming ma konye pe but every time ka obino i Facebook stream nyo live stream i Facebook mito ni ilwong nying an nyo mito ilwong wan nying wan lutino Acholi ma waywek-ki ilwong nyingwa iti kwede me gaining our relevancy so an pe abiye pi nyinga, nyinga is a brand.

kedi anongo ni iti yeta iti lok ikoma marac abino in a diplomatic way ento ka pa aniang ni aka do aniang ni diplomacy dong pe twero weko in iniang abi yete ayeta en akelo en wic luriu ma rwate kedi ni pien an macalo Daniel Soka nyo General Bad News jwi awaco awaco ni an ka pe iyelo an pe ibineno racca.

Co gin ma tye an pe dok mitte ni amat kongo onyo acit abil tar pa ngat mo ka wek an aloki an aloko boldi en lok ma mega pe acoyo acelu straight to the point co gin ma tye ka anongo ni in pe itwero niang abiyiti kwiji kwiji kwiji abiyiti kwiji kwiji ma bibani ki byen. So ka jo mukene ginongo ni yetta ni rac, ento an yet pi konya. Pien caa mukene ka laming dong anongo ni pwonye kwe, omyero ayet en minge ni eka yeta, ci tucu ite tungcel kato wa tungcel. Pil. I cannot.

Ka nongo itye dano ma niang maber, yes, we shall practice diplomacy. En oweko wa muni i kare ma gubino missionary, gubino i Africa, gitiyo ki diplomacy ki violence. And gimako Baibul i cinggi tung acam, cinggi tung acuc tye muduku.

Pien an adongo i pena Acholi kikome, an pena Acholi kikome. Pe tye leb Acholi mo ma an pe angeyo, pe tye leb Acholi mo me yet mo ma an pe angeyo. So ka jo mukene gitamo ni giniang suru yet nyo suru hard way, yes I will force them to understand that way. In dong pe itwero bedo ka yet tutwal ni a in dong layet tutwal. Hmm? Ilwonge omuko ca mukene. Eh? Calo omego moni. Lwonge okene kene gubu gubu ni en lawi awobe. Lawi awobi kor me yen, kor lawi awobi me ming, kor lawi awobi me ababa, kor ngo. So in dong kite dong in itamo ni in dong ingeyo yet tutwal nyo kite wun moni dong wutamo ni dong wumito ni wuti mere ki brand nyo nying ngat mo me gengi nining relevancy mamegwu. An pe abiwekowu, alyerowu me bad news, alyerowu with full doj, ayiti with full doj.

Ming tye ka weng atye ka wacone ni dano weng luboya ento they just control nyo they ignore ngat mo keken romo moko kwo tamme lwinye odok woto cito bene. Nyo timo any kind of funny things ento people just ignore dano eni ko weng lupoya wan weng lupoya so ka ngat moni dok tamo ni en apoyane ni dok tye so special nyo en dok kene ma itwero po ki dano nyo en aye twero po caro abipo aloyo abipo aloyo. Ka in itamo bwur ni ibworo dano ki jai ni aa an amato jai wek dano olwora nyo wek dano onen ni an dong atye bad tutwal nyo an tye wan an alwonge ni bad news nyinga kilwongo ni bad news. Acholi me Australia ki acholi me US dong guwaco ni omyero pe gilwong ni bad news keken dong gumedo nying ma gilwongo ni full general, general bad news.

Kono itye doctorate of philosophy onyo kono itye master i ngo ki nga ki nga gini pien abiyeto iyet cutting across kweng so ka tamo ni in dok in dok itye ki master onyo kono iyet onyo kono itye ki doctorate in mato jai onyo itye ki doctorate onyo kono Masta, i kit me mero ci an amer mere ki yamo pe dok mitte. Amer mere ki yamo pien ka yamo cito ka twomo amaro mere dok pii agamo yamo mukene ci adwogo i komi. En an wa yam lutino ma mega lutino luwota pe gubwolingo an ba. Tika in ilwenyo i koma ata lweny in pe gik? Kodi lok mo en ni kwo forget and ngaa gini bot an pe. Tek ilweny i kom an, lweny in pe obigik. Ka mo keken ma wanonge omyero walweny kenyu. Ka mo keken ma wanonge omyero wadong gumi kenyu. Co en oweko nying me bad news kimina bad news nying ma acako nongo ni wacon. ma pud ki i gang kwan. Bene luwote waceyo ni jal enoni tye bad news. Ka in itamo ni ikeme ki nyer eni, nyer eni ye babbe ka weng, ye por ming i level weng. Yes, adjustability omyero bed tye.

Ka nongo ogubo tyero ka tum energy energy ma mega ma atiyo kwede ene kok aywayo koko matek anongo energy ma mega ci abibino ayiti me bad news abiyiti me bad news abiyiti pul doc wun lurema ma wu practicing diplomacy ma amaro wun ki nga gini let's act in that way amaro larema mapol tye. cok i US kany Robert Robert oryem wherever you are acholi me Sudan mo ma dong anongo ni niang pud dong ma anongo niang calo nyer eni paka Robert oryem bot agoro ca kinywalo so Ka obino onongo onyo ce gwoko onongo nino mukene ma akeco ma atye yet pud wek Daniel Soka omera pingo iyero dok pe iyero ya caa ojalo ento an dong ka dong mega ni tye calo pa Leopard ka dong in iyelo a anongo kwe apoyo ni mere amwoco ko pa pa pa ageno so jo mukene gitye ki ngo gitye ki kero eno me ngo me me me me

Cawa mukene ni nongo mogo i kin omat jai, mogo i kin omat arege, mogo i kin omat bia, i kin IT main nyo i kin draiva, i kin jo maning ki ngo, akwo ki dano weng pien latela omyero obed multi purpose, u cutting across okwo ki dano i level weng. Ento an, kwo ki dano ago i level weng eni me tamo ni adwok level lako weng akwo ki dano maber ni. Jo mukene ni ka dong gungiyo keda woko woro gicako rwenyo ko. Gitamo ni nen calo ryeko gi tye bene dong rom ki mega onyo nen calo kit dong gin gingiyo keda twatwal ni adam gi onyo ki wigi tiyo kwede mega ni. You see? So ngiyo kelo cac. Ngiyo kelo cac. En oweko jo mukene ma okwano matut tutwal ki nga nga gini pe gitwero bedo leaders. They don't come into leadership pien pe gitwero cutting across, pe gitwero bedo in all categories of life. En oweko jo mukwano matut tutwal-li gimaro bedo kengi, itye ka nene? Pien giwaco ni pe gitwero kanyone, so the best thing they have to stay alone. of which is bad bene effects ne tye matek tutwal i kwo pa dano ni in ibed mere keni keni calo in itye prisoner nyo in mabuc pa ngat mo no an macalo Daniel Soka general general Daniel Soka bad news eh? Honorable Daniel Soka aka general bad news an pe tye I lobo kany moni kinywalo an ni abed opii onyo abed ka kanyo ming pa laming mo onyo abed slaves in my own country or in or in this world. No way, I will never be slave. Abedo i mabuc i i mama ana keken in the womb for nine months. It's enough. Woko kany an I will associate with all categories of people. Co in ma igire watere en ma lubbe ki condicion ki situation nyo kit in tero ki an kit in imara ikwo keda maber an bene I will do it the same otwom wille acwalo wa ni otwom wille in pe ngat ma obedo ka dongo lemi ibedo ka gweyo winyi ci in dong idwoke ki yomcwiny no way in itime bot lubanga ki luming ento wan ma wadongo I pena acwali ki kome ni teke ki do gigoyi ki kin lutino luwoti dugu ma mari idwoki i kunu cito in ci pe en oweko wadongo gumi me a ki i gang kwan me o gang nongo wadongo gumi mogo tyen apar aryo o ka mo teke dong idongo laremi moni maber oniang ni cingi pek in bene ipe inyibo ababa co pe obinwero pe obinwoyo nyibo ababa i komi co an is my moto motona kit ma i i i i watcap inongo acoyo ni

inongo ni en jo ma kicweyogi woko marac ma gineno rac kwicikwici gilik woko kwicikwicini dok gin pe lare i yeru dano dong rac ma ce rac ma en myero epo ki abim so en cito neno racce-ni eko maber i maraya nyo i kiyo ka oneno racce eko ni dong i maraya ka dong bino dong cako yito en ki racce ma oneno ki i maraya-ni no we an pe abinyibi an abiyiti woko ki racci ki mingini weng Kong dano calo an-ni kong keken ni inongo ni bene pe abiyelo ngat mo ento pingo dano tamo ni giyela? So an I am a person ma tye very much unique. Peke i kwo keda maber iloko keda maber itere maber ci pe ibineno rac ca ibigak larema matwal ento ka kit ma in pe iworo kede kikomi ni itamo ni bene dong in bene dong pe iwor ki an ci I will make you I will expose your situation I will expose abinyuto mingi ki wi lowenge.

ma lubbe ki leb I am a linguistic so all these categories atye o iye weng ma lubbe kit me game bene I am a soccer man, soccer man.

Ka in imito winyo bad news, ci roka ci ibiwinyo bad news full doj, ibiwinyo full doj. So in ma ikwo maber iwore kede an bene abibedo ka woro in loko matwal wabikwo maber ma pe ibineno racca. Ento ka itamo ni in dok ingeyo wic luriyo tutwal ci an abikelo en wic luriyo ma rwatte ki megi-ni kikome. Pien wan macalo lutino acoli wakwo woko i cituacion weng. Ka calo wan ma kinyolowa i kine aram kono mwaka ma nicani kono kono ma Museveni donyo kede i loc nyo kono i nge ma Museveni odonyo i loc-ci wakwo i level weng. Cituacion kit pa me bedo atwi bene watwero ko maber. Hmm. Pien we derive that one from Joseph Kony, Alice Lakwena. ci lil ki lukoya ci wuryemo kidi we have all those style ki mukene be wa training dok ki boro jong jong be dok weko wa learning gin mukene dok kenyo pat so wan macalo acoli ka ikelo wa ikit me lweny dong tye inborns dong tye iremo ma megwa so tek ineno acoli ma pe lalweny nongo remone tye mix ki pa muganda nyo nyankole nyo kika mo ento acholi ma megwa ma minne tye acholi wanne bene tye acholi ni abalo wii oo ibiniang ni acholi kara pe omyero kiyel dok ka iyelo ci ibineno ibinongo pul doc of acholi Ngat ma oketo cal lyec bot acwali-ni oketo kom acwali ki kome eno. Acwali ka pe iyelo, pe ibineno racce, ento iyelo acwali, ibiniang. Foyo winyo lok ka adwonga ni Honorable Daniel Soka aka General Bad News System Ting Cogwan.